Kurd dibêjin Kerkûk bajarê me ye. Em jî vê yekê wisa qebûl bikin û werin em ser Kerkûkê çend gotinan bibêjin. Du hezar û hevdean de artêşa Iraqê û Heşdî Şebî êrîşî Kerkûkê kir, Kerkûkê ku Kurd dibêjin ê me ye ji dest wan girtin. Tam heft salan bêyî ku Kurd Kerkûkê birêve bibin Kerkûk di destê waliyekî ereb de bû û nêzî heft salan qet hilbijartin çênebû. Par di hejdeyê berfanbarê de yanî ji vir heşt Meh berê li Kerkûkê hilbijartin li dar ket. Kurd bi piraniya dengan li Kerkûkê bûn yekemîn. Wekî kursî jî ji sal şazdeh kursiyên Encûmena Kerkûkê heft kursî bi dest xistin. Pênc kursî YNK'ê, du kursî jî PDK'ê bi dest xist. Di van heşt mehan de encûmenan çend caran civîn çêkir lê waliyekî nekarîn hilbijêrin. Yenekê her digot walî heqê me ye û divê de mafdar bûn jî. Lê wan û PDK'ê tu demê li hev nekir. Heşt meh wisa çû bêyê ku Kurd Kerkûkê birêve bibin, waliyê berê yê Ereb di van heşt mehan de jî serokê, waliyê, rêveberê Kerkûkê bû. Paşê çi bû? Dehê vê mehê yanî dehê gela wê jê. Li Bexdayê encûmenên Kerkûkê hatin ba hev. Çend jê? Neh jê. Ji şazdehan neh jê. Ew kî bûn? Pênc ji yenekê, sê ereb û yek jî xirîstîyan hatin ba hev waliyê Kerkûkê hilbijartin. Kî hilbijartin? Ji yenekê Rêbûar Taha hilbijartin. Îro jî sêzdeyê mehê ye. Serokomarê Iraqê îro mazbata da Rêbwar Taha û Taha bi awayekî fermî dest bi karê xwe kir. PDK'yê ku her dibêje ez neteweyî me, neteweparêz im, nizanim çi ne, Çend roj berê daxuyanekî wisa da. Bêyî agahdarkirina hemû aliyan û nebûna nûnerên tirkmen, hinek ereb û pdk waliya hatiye hilbijartin, ji ber wê jî ne yasayî ye. Tirkmenan jî. Heman daxuyanî da. Çawa ne neyasayî ye? Encûmen hatine ba hev ji şazdehan nehatine ba hev ji ber ku piranî çêbûye û jê walî hilbijartine. Made gusa ye pirsa me ji PDK'ê ev e, ev heşt meh bû hûn li ku bûn? We çima hilnebijart? Heşt mehe hêjî erebekî kerkûk bi rê ve di bir, hûn qet nefikirîn. Lê li Kerkûkê yêneke bûye yekemîn we çima piştgirî neda ku waliyekî ji yênekê bê hilbijartin? Çima ne yasayî be? Ji ber ku ji şazdan neh encûmen amade bûne. Axir îro Rêbwar Taha dest bi karê xwe kir. Îro li Kerkûkê karbeşî jî çêbû. Hin ciyan de kurdan midûriyet yan jî rêveberî bi dest xistin. Ew çi bûn? Çar navçeyên navendî yên Kerkûkê ku piranî kurd li wir dijîn qeymeqamî ket destê kurdan. Midûriyeta giştî ya Kerkûkê ket destê kurdan. Midûriyeta perwerdehiya ya Kerkûkê ket destê kurdan. Midûriyeta kompanya petrolê. ya Kerkûkê ket destê Kurdan. Mudwiyeta Îstîxbaratê ya Kerkûkê ku girêdayî Wezareta Parastinê ya Iraqê ye ket destê Kurdan. Ne tiştek hindik in ev. Îro waliyekî Kurd li Kerkûkê mazbataya xwe girt û dest bi peywirê kir. Piştî heft salan, Kerkûk dîsa di destê Kurdan de ye.